Bu wideoda durmuşyňyzdaky iň wajyp çözgüt, şeýle-de häzirki wagtda size kyn bolup görünmegine garamazdan, nädip puly tygşytlap boljagy hakynda söhbet ederis. Mundan başga-da, men size Şeýle bir ulgam görkezerin. Ondan soň siz uly höwes bilen puly tygşytlarsyňyz hem-de gurply ýaşap bilersiňiz. Salam. Men Bodo Şefer. Ýigrimi alty ýaşymda meniň köp bergilerim bardy. Men jaýym üçin, ulagym üçin lizing kompaniýasyna tölegimi töläp bilmeýärdim. Beýle ýaşamak mümkin däldigine düşündim. Men maslahatçy gözläp başladym. Ol maňa baý ýaşamagy öwretjek kämil üstünlikli adam bolmalydy. Şeýle maslahatçyny tapdym. Ol maňa alty sany sorag berdi. Birinji sorag. Siz pulsuz näçe wagt ýaşap bilersiňiz? Bankrot bolanym üçin degşip aýtdym. Minutdamy ýa sagatda hasaplaýynmy? Ol aýtdy, Bu gülkünç däl. Hiç haçan öz maliýe ýagdaýyňyz ýa maliýe meseleleriňiz hakynda oýun etmäň. Ikinji sorag, Siz puly tygşytlaýaňyzmy? Ol meň bilen oýun edýär diýip düşündim. Maňa onsuzam pul ýetmeýär. Ol, Tygşytlylyk bizi baýlaşdyrýar diýdi. Üçünji sorag, Siziň maliýe meýilnamaňyz barmy? Ýok diýdim. Ol aýtdy, Bar. Ýene ýok diýdim. Onda ol Elbetde bar. Sizde garyp bolmagyň meýilnamasy bar diýdi. Onuň sözleri ýaňsylama däldi. Soň ol düşündirdi, Eger siz gitdigiçe gazanjyňyza görä köp sarp edýän bolsaňyz, onda şu-da bir meýilnama. Bu hakda hiç pikirlenmändim. Dördünji sorag. Haçan siz öz puluňyza ýaşap bilersiňiz? Biz diňe öz aýlygymyzyň ýokarylygy üçin baý bolup bilmeýäs. Bizi öz maýamyzyň göterimi baýlaşdyrýar. Ýokary aýlyk alyp başlasam, ähli zat gowy bolar diýip hemişe pikir edýärdim. Emma şu wideoda şeýle düşünjäniň bütinleý ýalňyşdygyna düşüneris. Bäşinji, Siz özüňize mynasyp gazanýaňyzmy? Men ýok diýdim. Maslahatçym elbetde, biz hemişe öz mynasyp zadymyzy alýas diýdi. Ol maňa, eger özüme bolan ynamymy artdyrsam, köp gazanjakdygymy görkezmek isledi. Altynjy, Siz haýyr-sahawat edýäňizmi? Garyplara kömek edýäňizmi? Nädip? Meň özüm garyp diýdim. Ol, Siz bankrot, siz garyp däl. Garyplyk, bu dowamly ýagdaý diýdi. Dünýäniň elli göterim ilatyna görä siz baý adam. O-da siziň diňe ýeterlik derejede ýaşaýyş-durmuş şertiňiziň ýokarylygy üçin. Siz hemişe gereksiz zatlara pul harçlaýaňyz, a başgalara kömek edip bilýäňiz ahyry. Soň ol dowam etdi, Aslynda her bir adam gurply bolmaly. Men onuň bilen dolulygyna razylaşdym. Ol aýtdy, Baý bolmak aňsat. Emma gynansak-da alty sany kynçylyk ýüze çykar. We ol kynçylyklar hemişe biz bilen biziň gazanyp biljek pulumyzyň arasynda durar. Alty kynçylyk nirden gelip çykýa? Çagalykda köpimizde gowy kämil nusga ýokdy. Mekdepde pul bilen iş salyşmagy öwredýän ders ýokdy. Bu hakykatdan-da şeýle. Syýasatçylar diýersiňiz, o diýen kämil nusga däl. Köpimiziň ene-atamyz puly nähili dogry ulanmalydygyny, pul bilen dogry iş salyşmagy öwretmediler. Maslahatçym bu alty meseläniň hersi üçin çözgüdiň barlygyny aýtdy. Çözgüde bolan ýol bolsa alty ädimden, alty açardan durýar. Şeýlelikde, baý bolasy gelýän islendik adam üstünlige ýetirýän bu alty ädimi gowy özleşdirmeli. Ine olar. Birinji, baý ýaly pikirlenmek, baýlaryň garaýşynda bolmak. Ikinji, meýilnamany dogry düzmek. Üçünji, höwes bilen tygşytlamak. Dördünji, has-da köp gazanmak. Bäşinji, oýlanyşykly maýa goýmak. Altynjy bolsa, puldan lezzet almak. Maslahatçym maňa bu alty ädimi öwretmegi teklip etdi. Soňra iki ýarym ýyldan men ilkinji millionymy gazandym. Bary-ýogy dört ýarym ýyldan soň bolsa men eýýäm maliýe taýdan gurpludym. Bu bolsa meniň şu güne çenli öz maýamyň göterimi bilen ýaşap bilýändigimi aňladýar. Şu gün biz Siziň durmuşyňyzdaky iň uly maliýe çözgüdi hakynda gürrüň ederis. Şu wagt size göz öňüne getirmek kyn bolsa-da, men siziň aňsatlyk bilen tygşytlap biljegiňizi görkenerin. Mundan başga-da, men sizi maliýe taýdan şowly edip biljek bir ulgamy görkezerin. Puly tygşytlamak näme üçin beýle möhüm? Belki, jogabym haýran galdyrar. Sebäbi hiç kim diňe aýlygynyň hasabyna baýap bilmeýär. Sebäbini düşündireýin. Hakykata göni bakalyň. Bu köpleri haýran galdyrar. Siz näçe gazananyňyzda-da hemmesini harçlap bilersiňiz. Näçe ýokary bolanda-da diňe aýlyk gazanjymyz bu biziň çözgüdimiz däl. Hakykatdan-da baýamak islesek, onda biz gazanjymyzy däl-de, ilki ýygnap, soňra maýa goýup biljek pulumyzy hasaplamaly. Sebäbi bu möhüm. Bilseňiz, Albert Eýnşteýn adamzadyň iň uly açyşlarynyň birini eden. Ol, Älemde iň uly kuwwatly güýç bu agyr göterimlerdir diýýär. Onuň sözlerine dolulygyna düşüner ýaly men alym däl. Ýöne bir zady anyk bilýän. Eger biz baýamak islesek, onda hökman tygşytlamaly. Soň bolsa, oýlanyşykly maýa goýmagy öwrenmeli. Gürrüňimiziň şu ýerinde geliň ýokary gazanjy bolan Golliwudyň ýyldyzlaryna ser salalyň. Meselem, Kim Bessinjer, Oskaryň eýesi, Dokuz ýarym hepde we Batman filmlerinde surata düşen. Ol her filmde on million dollar gazanýardy. Hakykatdan-da köp pul. Şeýle köp pul bilen baý bolup bolardy, gynansak-da Kim Basinger bu gün bankrot. Ýa-da Maýkl Jekson. Ol ýüz millionlarça dollar gazanardy. Emma aradan çykanda üç ýüz million dollar bergisi bardy. Näme üçin? Sebäbi ol gazanjyndan has köp sarp edýärdi. Siz köp gazanyp başlan wagtyňyz köpem harçlap başlaýanyňyzy duýduňyzmy? Üns berseňiz aslynda bu şeýle. Heniz gadymy Wawilonda hem adamlar biziň harçlamalarymyzyň hemişe girdejimiz bilen deňine ösjegini bilipdirler. Bu biziň ýaşaýyş derejämiziň gazanjymyz bilen deň ýokarlanjagyny aňladýar. Bu iki parallel çyzyk ýaly. Girdejimiz artýar, ýaşaýyş derejämiz hem deňine ösýär. Girdeji ýene artýar, durmuş ýagdaýymyzam şeýle. Düşünýäňizmi? Käte durmuş şertimiz girdejimizden çalt ösýär. Onda men ýigrimi alty ýaşymdaky ýaly özümize bergiler alýas. Ýa-da Kim Bessinjer we Maýkl Jekson ýaly. Ýa-da boksýor Maýk Taýsony bilýäňizmi? Ol ýarym milliard dollar gazandy. Şonda-da ol bankrota düşdi. Aslynda ol elli million dollar ýylda gazanan adamlaryň arasynda durýar. Indi şu ýerde meň soragym gelip çykýar. Eger şu adamlar şeýle ýokary gazanjy, şeýle adaty bolmadyk ukyplar bilen baý bolup bilmedik bolsalar, onda biz oňa nädip ýeteris? Jogap, Şeýle usul bilen-ä mümkin däl. Emma biz meýilnamamyzy üýtgedip bileris. Biz öz garaýşymyzy, pikirlenişimizi üýtgedip bileris. Şeýle ýagdaýda bu nähili eşdiler? Ine, biz pul üçin işlemek islemeýäs, a puluň biz üçin işlemegini isleýäs. Onuň üçin ilki gazanç näme, şoňa düşüneliň. Köpler üçin bu wagtyň pula çalşylmagy. Eger siz işlemegi goýsaňyz, onda puluňyz bolmaz. Düşnükli zat. Bir esasy zat, bu maliýe taýdan gurplulyk hasap edilmez. Diňe pulunyň hasabyna ýaşaýan adam maliýe taýdan üstünlikli diýip hasaplanýar. Munuň üçin bolsa pul gerek we degişlilikde tygşytlylyga başlamak gerek. Köp adam üçin tygşytlamak düýbünden ýakymsyz zady aňladýar. Menem öň şeýle pikir edýärdim. Ýöne, aslynda tygşytlamak örän aňsat zat. Diňe nähili etmelidigini biläýmeli. Indi men size pul tygşytlamagyň aňsat ulgamyny görkezerin. Onuňam üstesine, siz öz islegleriňizi çäklendirmelem bolmarsyňyz. Näme üçin köp adam puly tygşytlamaýar? Biz munuň dogrudygyny bilsegem näme üçin etmeýäs? Näme üçin? Indi näme üçin puly tygşytlamaýas? Maslahat Jemiň aýdan alty ädimini ýadyňyza salyň. Birinjisi, baý ýaly pikirlen. Jogaby öz-özünden gelip çykýar. Sebäbi Köp adamlar şeýle pikirlenmegi bilmeýän üçin puly tygşytlamaýar. Baýlar özüniň baýamagynyň sebäbiniň gazanjyna görä däl-de, tygşytlylyga görädigini bilýärler. Şeýle-de, tygşytlylygyň şatlyk getirýänini we ony nädip etmelidigini bilýär. Baý adam tygşytlylygyň degerlidigini bilýär, sebäbi ýygnanan puldan gowy göterim alyp bilýär. Men size şu ýerde kiçijik bir hile öwredeýin. Muňa tygşytlamak diýmäň. Özüme töleýän diýiň. Aslynda siz hemme zada töleýäňiz. Diňe özüňize töläňzok. Çörek üçin çörekçä töleýäňiz, jaý üçin töleýäňiz, dükandan peýnir ýa ýag satyn alanyňyzda töleýäňiz. Siz hemişe kimdir birine töleýäňiz. Haçan özüňize töleýäňiz? Aslynda durmuşyňyzda size iň möhüm adam özüňiz ahyry. Haçanda tygşy etlaňyzda özümi tüýleýän diýip bilersiňiz. Şeýle pikir etmek zerur. Bar etmeli zadymyz pikirlenmesizden pul tygşy etlap biljek ulgamymyzy döretmeli. Öň men pikirlenmän pul harçlaýadym. Şu wagt mümkin sizem şeýlesiňiz. Soň men öz maslahatçymdan edil şol puly Pikirlenmän tygşytlap biljegimi öwrendim. Şu güne çenli tygşytlamagy öwrenmedik bolsaňyz, belki-de hiç haçan öwrenmersiňiz. Ýöne meň ulgamym bilen öwrenersiňiz. Men ony baýamaga kömek edýän ulgam diýip atlandyrýan. Öň men tygşytlyk hakda hiç pikir etmezdim. Onuňam üstesine men şeýlebir ruhubelentdim. Köp gazanyp başlasam, Işim ugurgor diýerdim. Ýöne bu ýalňyş pikir eken. Özümiz üýtgemesek, hiç zat üýtgemeýär. Men size dogrymy aýdaýyn. Öň men, Şu wagt men puly arkaýyn sowup bilýän. A haçan-da köp gazanyp başlamda hemmesini düzederin diýip pikir edýärdim. Basym pula gömüljek bolsam şu wagt näme üçin öz isleglerimi çäklendirmeli? Bu girdejimiň meniň şol wagtky çözüp bilmedik pul meselelerimiň çözgüdi bolmalydygyny aňladýardy. Meň aýlygym maňa baýamaga kömek etmelidi. Ynanyň, bu bolsa hiç wagt bolmaz. Biz köp pul gazansagam şol bir ýalňyş edýäs. Biz muny Kim Bessinjeriň, Maýkl Jeksonyň ýa-da Maýk Taýsonyň mysalynda gördük. Aslynda biz isledigimizçe gazanyp bileris, emma maliýe meselelerimiz çözülmez. Ýeke-täk çözgüt tygşytlama öwrenmeli. Indi şu ýerde men sizi gruply edip biljek ulgamy görkezeýin. Siz bu ulgamy bir gezek gowy özleşdirmeli. Ine, bu ýerde onuň çyzgysy. Men muny tagtada şekillendirdim. Bu şekil siziň esasy ýa-da pensiýa, çaga pul kömekleri we şoňa meňzeş beýleki girdejileriňiziň girýän bank hasabyňyz. Hemme girdeji şu hasaba girýär. Bu hasabyň esasynda siz ýene bir goşmaça hasap açýaňyz. Bu açylan goşmaça hasap bolsa siziň maýa goýumyňyz hasaby bolar. we esasy hasapdan belli bir dereje şu hasaba geçer. Siz öz şahsy hasabyňyzdan her aýyň başynda girdejiňiziň on göterimini öz goýum hasabyňyza geçirmegini banka tabşyryp bilersiňiz. Mundan başga-da, dynç alyş üçin ýene bir hasap açyp bilersiňiz. Bu bolsa, hemişe dynç almaga puluňyz ýeter ýaly, oňa-da her aý bäş-on göterim geçirip bilersiňiz. Indi, şahsy hasapdan goýum hasaba on göterim pul, bäş, on göterim aralygynda bolsa dynç alyş üçin hasabyňyza geçirýäňiz. Eger siz şeýle usuly ulansaňyz, onda her aý öz hasabyňyzda on göterim puluň azdygyny duýmarsyňyzam. A bu haçan bildirýär bilýäňizmi? Bu aýyň soňunda bildirýär. Eger aýyň soňunda siz on göterim puly tygşytlajak bolsaňyz, bu eýýäm mümkin däl. Ýöne eger olar her aýyň başynda öz-özünden geçip dursa, siz muňa öwrenişersiňiz. Hökman edip görüň, şonda muňa göz ýetirersiňiz. Hatda şu wagt maliýe kynçylygyny çekýän bolsaňyzam, bu ulgam öz miwesini berer. Ýeke-täk hökmany bilmeli zadyňyz, o-da, hiç bir ýagdaýda-da goýum hasabyňyzdan harçlamak üçin pul almakdan saklanmaly. Bu ýeňil bolmaz. Eger edäýseňiz yzygiderli ösüşe garşy gidersiňiz. Bu ulgam diňe siz yza dönmeseňiz, öz peýdasyny berer. Sorag, Şu on göterim baý edermi? Ýok. Ýöne, sizde hiç hili pul meseläňiz bolmaz. we rahat ýaşarsyňyz. Bu birinjiden. Indi ikinjiden, sizi has hem köp tygşytlamak gyzyklandyrýarmy? Indi meniň ulgamymyň ikinji bölümine gelýäs. Nädip maliýe taýdan sowatly bolmaly? Siz öz goýumyňyzyň göterimini örän tiz iki esse artdyryp bilersiňiz. Bu şeýle bolup geçýär. Her girdejiňiz artanda, siz elli göterim tygşytlaýaňyz. Eger siziň girdejiňiz ýokarlansa, siz hasam köp tygşytlap bilersiňiz. Şeýle-de özüňizi çäklendirmelem bolmarsyňyz, sebäbi siz entek täze girdejä öwrenişmediňiz. Artan bölegiň ýarysyny tygşytlap, ýarysynam harçlap bilersiňiz. Indi, siziň ýaşaýyş derejeňiz ýokarlanýar, goýumyňyzyň göterimem ýokarlanýar. Näçe köp tygşytlasaňyz, şonça-da köp göterim. Mysal getireýin. Aýdalyň, häzirki wagtda siz bir müň sekiz ýüz ýewro gazanýaňyz. Bu siziň aýlyk hakyňyz. Sizem aýlyk gazanjyňyzyň on göterimini, bir ýüz segsen ýewrony her aý tygşytlaýaňyz. Eger goýum hasap açan bolsaňyz, onda her aý öz-özünden bir ýüz segsen ýewro şol hasabyňyza geçip durýar. Indi, mysal üçin, birden siz ýigrimi göterim köp gazanyp başlaýaňyz. Şu wagt belki ynanmarsyňyz, emma üçünji wideoda men muny nädip edip bolýanyny gürrüň bererin. Men siziň üç aýyň dowamynda ýigrimi göterim köp gazanyp başlap biljegiňize ynamym bar. Ynanmak kyndyr, ýöne meň on müňlerçe şägirtlerim munuň mümkindigini subut etdiler. Indi ýaňky aýdyşym ýaly siz ýigrimi göterim köp gazanyp başlaýaňyz. Bu bolar, ýagny öňki alýan aýlyk gazanjyňyzdan üç ýüz altmyş ýewro köp. Siz köpelen üç ýüz altmyş ýewro puluňyzyň ýarysyny harçlap bilersiňiz, beýleki ýarysyny bolsa goýum hasabyňyza geçirip bilersiňiz. Şeýlelikde, siziň her aý tygşytlaýan puluňyz iki esse artar. Siz eýýäm öňkiňiz ýaly bir ýüz segsen ýewro däl-de, üç ýüz altmyş ýewro tygyş etleýäňiz. Indi göz öňüne getiriň, siz başdan şeýle edip başlan bolsaňyz nähili bolardy? Ýagny ilkinji ýokarlanan aýlygyňyzdan başlap elli göterimini goýum hasabyňyza geçiren bolsaňyz nähili? Göz öňüne getiriň, näçe gyz ýygnardyňyz? Bu siziň endigiňize öwrülerdi, sebäbi hemme zat öz-özünden bolup geçýär. Hem-de bu sizi maliýe meselesinde ynamly eder. Siz aýdyp bilersiňiz, men düýbünden tygşytlap bilmeýän, meniň bergilerim bar. Täsin görnüp biler, ýöne bu da kynçylyk däl. Mende-de köp bergi bardy. We ikinji wideoda nädip olardan çalt çykmalydygyny gürrüň bererin. Şeýle-de biz näme üçin hiç bir ýagdaýda-da täze karz pul almaly däldigini söhbet ederis. Mundan başga-da men berginiň barlygyna garamazdan nädip tygşytlap bolýanynyň syryny öwrederin. Biz näme üçin köpimiziň pul bilen iş salşyp bilmeýänimize we muny nädip üýtgedip biljegimize düşüneris. Netije. Tygşytlylyk bu özbaşdaklyga tarap ýollaryň biri. Eger isleseňiz, muny etmek örän aňsat. Şonda siz özüňize töleýäniňize düşünersiňiz.